Ndamiano na wa Kariuki. Ii wa manyara. Ah, umuthi Mm. ndirĩ mũkenu. Nĩkĩ ningĩ? Ndũĩ ndirĩ ndĩrakwĩra. Mm. Wa rũĩ wa mwarĩ wa maitũ ũrĩa wĩ form 4. Mm. Arekire atĩ kairĩtu ka form 2. Areka atĩa? Kaĩ we ũtaramenya nĩ atĩa ndĩroiga. Arakahira ihu. Ĩni. Ũrakĩaria tarĩ Kairĩtu mũndũ ka form ũrakĩũragiria two. ũngĩ ũkauga ũũ ũkauga ũũ. Akorwo mwanake nĩ ihu ahiranĩte rĩ. Ĩĩ. agĩta mũtumia mũgĩkũyũ ũgĩa nĩ ihua hiranĩte Ĩĩ, ka atakĩũragĩte mũndũ nĩ mũndũ Ĩĩ, nino akiũragĩte nĩwamenya mwanake ũcio na thĩna mũingĩ mũno nĩkĩ tondũ ithe ndarenda kũigua ũhoro ũcio na rĩu mwanake ũcio aranjũria kana no andũme kũrĩ ithe na niĩ ndingĩenda gũtũmwo kũrĩ ithe niĩ no hote kwaria na mũrũ wa maitũ rĩu nĩkĩ kĩrakũmakia- Ũhoro ta ũcio. ũhoro ũcio ũrakũmakia na kĩ Ũramakia tondũ wa rĩrĩ. Mm. Rĩu mwanake na mũirĩtu ndũĩ mahota kũingatwo thukuru. Ona nĩ makũingatwo. Mm. Tondũ matiĩtĩkĩtio maũndũ macio nĩ watho ĩ. Eh. No nĩ njũĩ mũno harĩa haroka thĩna. Nĩ njũĩ mũthuri wa mwarĩ wa nyũkwa nĩ mũhonoku mũno. Mũno mũno na rĩu nĩ ararigwo kana ciana ici. Eh. Ũguo nĩguo ithomete. Rĩu rĩ kũrĩ ah. maũndũ mataroragwo ũguo. Mm. na nĩ ngwĩrĩte ũrĩa ingĩ wamanyara agakwĩra atĩrĩ ĩĩ anake aya tũrarera rĩ ĩĩ magatuĩka athuri ĩĩ nĩguo aitũ aya tũrarera rĩ magatuĩka magatuĩka atumia atumia ĩĩ no tũtirauga atĩ makĩonana marĩ cukuru aca no kũngĩhĩtana rĩ Mm. mwana nĩ agũkĩũragwo aca atĩ wĩtuĩke wĩtuire cimba ũrĩ ithe wa mwana atĩ mũirĩtu waku ndangĩkwĩra nĩ aragĩire nda kana mwanake waku akwĩra nĩ ahiranĩte ihu

Ĩĩ nĩ njũĩ irigũ. Irigũ ũngĩrĩũa rĩtarĩ ikũrũ mũno-rĩ, Ĩĩ. maĩ marĩa maumaga irigũ rĩu metagwo Ĩĩ. ma thina. Na moimaga maingĩ mũno. Na kwanja ona mangĩkũnyita moko matitheraga, Ĩĩ ona matitheraga. mangĩnyita nguo, Ĩĩ nĩ kĩndũ ndiumaga. kĩũru. Ĩĩ. Macio mahana marakara, ma Ĩĩ, thina nĩguo. mahana marakara. Oo. No rĩrĩgũkũra irigũ-rĩ, Mm. nĩrĩthiraga ma thina. Mm. Ona warĩũ- Rĩakũra? Ĩĩni, No, warĩũa ĩ rĩrĩ. rĩru, githĩ ndũrĩaga rĩru, rĩru Ĩĩ, nĩrĩ ma nĩrĩ thina. ma thina. Ona tũnini. Rĩu nake mũthuri mũkũrũ-rĩ, Ĩĩ. ma thina ma marakara nĩathirĩte.